Tez bir şekilde laf etmege tırışacam, men er vaqıt tez laf etem. Qırımtatar tilinde añlatacam, kerek olsa rusça da bazı şeyler añlatmağa mümkün olur, çünki birinci ocamız rusça laf etti, ekinci ocamız tatarca laf etti, biz de endi Oña köre bir areket yapacaqmız. Mında qısqa bir şekilde endi aqaylardan bir rica oldu, çünki biz cuma namazına ayırıldıq, bu nasıl sarıla, sarılmaya qadar keldiler, o nasıl sarılğanını soradılar. Onı alâqalı men qısqa bilgi berecem, ondan sonra, inşallah, mevzularımıza keçecekmiz ve bir talay suallerniz bar eken, onları da aynı şekilde biz mında açıqlamağa tırışacaqmız, inşallah. Birincisi, endi aytqanı kibi, mına bu Mevta bizim qarşımızda tura. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdı bizlerge, Ey insanlar, özleriñizni mına şu künge yahşı bir şekilde hazırlañız. Epimiz aynı şekilde er ya da keç yatacaqmız. Ve bunıñ yanında müslümannıñ birinci vazifesi aslında kerçekten de işte yaqınlarını, yaqınları yuvması kerek. Mında sualler oldu. Meselâ, kerçekten de apay öz aqayını Yuva bile. Amma aqay mesine kelgeni vaqıt bunda yuvmaması kerek, çünki aytılğanı kibi, apay ölgeni vaqıt nikâhı da aynı şekilde kete. Onıñ içün bu birincisi. Ekincisi, Meryem ocanıñ da añlatqanı kibi, hiç bir şekilde biz baqmaymız avret yerine. Avret yerine baqma olmay, bu haramdır. Onıñ içün kerçekten de ölü adam da o vaziyette bizlerni em eşite, em köre. Añlatılğana köre, yani sanki mına uzaqtan bizge baqa ve özü añlamay ne olğanını. Bir yere qadar añlamay, kimniñ cenazesi dep. Sanki bir cenazeye kelgen kibi bir durumı bar. Ve bunnen da alâqalı bir şey aytmaq isteyim, mında adetler aytıldı, o mevzu pek müim. Adam ölmeden evel, Merem ocamız añlattı, su istey degen meselesi bar da, men unutmağanca onı añlatayım. Arapça biz buğa sekratül mevt dep aytamız. Yani adam Ölüm sarhoşluğı içinde. Ve o anda oğa Şeytan kele ve dey ki, Mağa al da öz imanını sat dep ayta. Sat, imanını ber dep ayta. Ve adam, o bizni eşitmey o anda, o Şeytannen laf ete, Sanki böyle alış-beriş lafı kibi ola. Ve bazı vaqitlerde eñ balban hatalardan nedir? Biz ne aytamız, bu Sekratül-Mevt olğanı vaqıt, insan yanında dua etmege mümkün, alıp ta Yasin oqumağa mümkün ölgence qadar. Öldi mi, o olmay. Başqa odaya çıqıp, anda oqumağa mümkün, amma yanında endi oqumağa olmay ne vaqıtqa qadar? İulğance qadar. Meselâ, suv silâme sizinde ikinci suv tökülgence qadar yapılmağanı biz onı añlatırmız. Amma mında müim olğan şey, şimdi men keldim ve bunı yanında Peyğamberimiz ayta, dey ki, oğa, neni? Kelime-i tevhidni, lâ ilâhe illâllah ya da eşhedü lâ ilâhe illâllah Muhammedü Resûlillâh sözlerini telkin etiñiz, dep ayta. Çünki bilemiz ki, kim bu sözlernen bu dünyadan ketse, inşalâh, Allahu Teala Onı cennetke qoyacaq degen meselede Allahu Taalâ cümlemizge o sözlernen dünyadan ketmege nasip eylesin. Ve adam öyle. Men kelem yanına, meselâ, ay, deyim ki, ayt, lâ ilâhe illâllah Muhammedun Rasulullah. Ayt, deyim, o da maña yoq, dey. Yoq, dey. Men soñ ne tüşünecem? Deyim ki, aa, bu adam imansız bu dünyadan ketti. Dep tüşünmege başlaycam, soñ baracam ocaya, telefon açacam başqa bir ocaya, deycem ki, şimdi bunıñ cenazesi qılınırmı, qılınmazmı dep böyle bir aleketler başlanacaq. Öyle bir şey yoq, ağalarım, tatalarım, daa ziyade mında adam şeytannen laf ete. Ve o şeytan kele buna dey ki, imanını mağa ber dep aytqanı vaqıt o yoq dey oğa ayta, sizge degil. Bunı yahşı bir şekilde aqlımızda tutayıq, bu müim bir mesele. Yani ne aytarsa aytsın, o malde aynı şekilde biz onı Bilemiz ki, o şeytannen laf ete, o öyle bir durumda. Ondan soñ endi bilemiz ki, din boyunca gusül abdesti almağa bilgen adam neni de, mevtanı da qolay bir şekilde yuva bile. Mevtadan qorqmağa kerekmey. Bizim ocalarımız er daim bizge ayta ediler, alıp ta böyle ölü adamdan qorqmañız, Canlı adamdan qorqunız dep ayta ediler. Onıñ içün Mevtadan qorqmaya kerekmey. Ölgeni vaqıt, benim hocanıñ da anlatqanı kibi, müim şeyler, kerçekten de, alıp da böyle ayaqlarını, qollarını, meselâ, baş parmaqtan baylana ayaqlar. Ayaqları baylaymız. Çenesi baylana. Közleri qapana. Amma mına bu adamnıñ közleri açıq qaldı. Ne içün? Şimdi men sizden biriñizden alıp da bir, meselâ, kelsem yanıñızğa, birisine, Alsam sizden bir şey, mına, aldım sizden, siz yapasız. Maña baqa, doğrumı? Qaytararım. E, qaytararım ama. Aynı, ama, ama, ama Hazreti Azrail kelgeni vaqıt canını ala. Ona, o da aynı şekilde ona baqa. Ama endi can qaytmaycaq degen, değil mi? Yahşı. Bu adamı, adam öldi. Söz endi añlatıldı mında, onı üzerinde turmaycam, aqaylar da aynı şekilde yuvuldı. Eñ başta sağ tarafı, ondan soñra sol tarafı, sağ tarafı, sol tarafı degendeyin ne yapamız? Üç kere yuvamız. Zaten üç tane qopqa suyumız da bar. Birisi sabunlı su, birisi qoqulı su degende ne çalqamaq içün kerekli olğan su meselesi bar. Bunıñ yanında endi keldik biz nege? Kefeni nasıl kiydirecekmiz degen şey aqaylarnı körmegen, mına Merem ocamız bunda yahşı bir şekilde qoyğan onları, aynı şekilde başta işte qamis geçirile, qapatıñız qamisni, mına bu tura ya bizim üzerimizdeki işte avret örtüsi degen şey, normalde siz onı yuvğanız vaqıt bu ıslaq ola, ıslaq olğanı vaqıt siz ne qullanasıñız, Havlunı. Havlunı alıp qulanasıñız, bunı qoyasıñız, havlu mında qala, bunı çıqarasıñız. Yuvğanız vaqıt baqmağa olmay. Yuvğanız vaqıt balazıñızı yuvğanız kibi yuvasıñız. Suvu da aynı bala yuvğanı, işte mında apaylar daha yahşı bilir, kiçkine bala yuvğanız vaqıt suvu nasıl olsa, aynı şekilde de cılı olması kerek, degendayım. O, o mesele pek müim. Ve ondan soñra havlu mında bar, biz kamisni qoyduq, havlumıznı ne yapamız? Çıqaramız endi, avret yeri hiç bir vaqıt yuvğanız vaqıt açılı qalmaycaq. Bazan aytqanı kibi işte yoq biz nasıl yuvacaqmız degen şey yoq, din boyunca öyle olması kerek. Başqa türlü olmaz. Çünki bu adam, bilesizmi ne aytalar bizde dinde, fıkıhta böyle bir qavram bar, em tasavvufnı da añlatacaqmız, tasavvufta da böyle bir qavram bar, yuvğanız adam öbür dünyada sizden şikâyetçi degil. Şefaatçı olsun dep aytalar. Ne demek bu? To есть puskay çolek, kötörıy moyte, ne jaluyıtsa na vas, da, pretenziy ne predjavlâyt, a naoborot, vam pomogayıt, za vas molitsa, za vas prosit degendeyin. Onıñ içün yuğanıñız vaqıt bu pek müim. Mında bir quqla bar da, biz derslerde oqamız vaqıt, ocamız ayta edi, mutu qablel mevt, yani ölümden evel ölmek dep, bizlerni yatqızdırıp o şekilde neni keçire edi. Endi men köstermeyim, ocalarım, böyle keçiresiz qamisni, ondan soñra izarnı, Keçirez, o da ayaqlara qadar mında kele. Eñ soñda da bu keçirez, bağışlarsiz, bu izar keçirilmey, sol taraftan, yuvğanımız vaqıt qaysı taraftan? Er şeyni sağ taraftan, oñ taraftan yapamız. Amma sarğanımız vaqıt, bu müim, sarğanımız vaqıt sol taraftan, sol tarafı qoyula, soñ sağ tarafı qoyula. Ve o şekilde em izar, em lifafe Bağlana. Ondan soñra lifafe bağlanğanı vaqıt bu çetten, anda ipler bar, bir, o çetten, eki, ortasından bizde böyle bir adet, quşaq dep, onı üç dep baylaysıñız. Eger adam pek balaban olsa, bunların iç, illa ki, üç tane olacaq degen şey yoq, dört tane de yapmağı mümkün. Eger, alıp ta adam pek balaban olsa, o vaqıt bu. Qumaşnıñ kenarları bu şekilde uzunca jırt-jırt etip yırtıla ve bir-birine de baylana. Baylanğandan soñ mından başlaysıñız baylamağa. Başından baylanıp keçiresiñiz, yani ip tselniy ola ve aylandırıp, aylandırıp onı ayağına qadar ketirip, onı bu şekilde mında baylaysıñız. Onı taşıması, köterilmesi qolay ola, çünki adamlar köterecekler bunı, aqaylar bunı köterecek, apay olsun, aqay olsun. Onı köterecekler. Mezarlıqqa qoyulğanı vaqıt anda onı qullanacaqlar. Ve bu ipler, bilesiñiz, mezarlıqqa qoyulğanı vaqıt ne yapıla? Çözüle. Endi mında Allah razı olsun, Rasim ocamız, e, bar edi, birinci ocamız. Siz oña bir sual soradıñız da, men o vaqıt kirgen edim, eşittim. Yani, aslında bu mezarlıqta apay-aqay farqı degen şey, Bizde, evel ecelden baqğanız vaqıt ve dinimizge köre de o müim bir taraf nedir ki, normalde şimdi mına eski mezarlıqlar bar, bekim baş taşı endi yoq, öyle yerler bar, aqaymı, aqaymı dep añlamaq içün bizde Qırımda mında qolay, bizim qarbabalarımız, dedelerimiz er tarafını yahşı bir şekilde tüşüngenler, eger Alıp ta kömülgen adam, alıp ta yuqarıda olsa, o qadar pek derinlikte olmamasa, o zaman biliñiz ki, bu aqaydır. Tekran daa aşağıda olsa, biliñiz ki, o apaydır. Yani apayın Meryem ocanıñ da añlatqanı kibi, hiç bir yeri körülmeycek, ne yapılmaycaq, avret yerleri bağışla Arz meni kösterilmeycek, salınmaycaq degen şey oña pek müimlik qoya ediler ve mezara qoyğanları vaqıt ta kimse oña rahatsız etmeysin dep, analarımıznı dep o şekilde tekran asla qoya ediler. Endi başqa bir sual bar edi de, men de mına qulaq musafiri oldım, Bu mezar taşları üstünde nasıl biz, bağışlarız, meni añlamağım mümkün, kim barmı, kim yoqmı degen şey, baqıñız, eski vaqıtlarda, eski vaqıtlarda, eski vaqıtlarda, şimdi o yoq, biz coyduq, çoq şeyni coyduq, maalesef, o bizim adetlerimizni, o bizim bilgilerimizni biz coyduq. Ne, ne, neyni coyduq? Eski vaqıtlerde mezar taşına baqan adamğa çoq şeyge baqmay kerekmey edi. Ay ve Yıldızğa baqaydı. Ay ve yıldızğa baqqanı vaqıt adamın, apaymı, aqaymı, erti yaştamı öldi, orta yaştamı öldi ya da qart olupmı öldi degende başlamız. Qart demeyik de, ne deyik biz o, esli başlı dep aytayıq, qart sözü belki açuvlanırlar. Onı añlaman mümkün edi. Yani ay bilesiñiz, doğğanı vaqıt Bu taraftan qapanğanı vaqıt, bu taraftan, olar oña baqıp, eger bu taraftan çözülgen olsa, çezilgen olsa, añlay ediler ki, bu yaş bala böyle olğanını añlay ediler. Ondan soñ ortası olsa, aşağı böyle böyle olsa, daa ziyade onıñ apay olğanını bile ediler. Bunıñ er şeyniñ ilmi bar edi. Amma biz çoq şeyni coyduq ve öyle bir ne oldu da bizde pek müim bir şey, nedir, a, illa ki, biz özüñki olğan şeyge qarşı çıqamız. Eski vaqitlerde sadece bir şiir yazıla edi, Bir şiir yazıla edi, ya da her hangi bir söz yazıla edi, gizli bir şekilde arap harflerinen. Ebced degen bir sayı bar edi. Er harfniñ bir sayısı bar edi. Meselâ, elif bir deyik, meselâ, men. Ve adamlar o şiirni oquğanı vaqıt, bu adamnıñ ne vaqıt ölgenini tarih yazmaya kerek yoq edi. Sadece o yazıdan özleri Spokoyno esaplay ediler. Öyle bilgiler bar edi. Amma şimdi sorasañız, barmi onlar? Yoq. Şimdi, soradı birisi, bilmeyim, sorağan ediler, bizim baş taşlarımız nasıl olmaq kerek olğanı meselesine baqamız vaqıt. İşte, baydır, fuqaredir, odur-budur. Ağalarım, endi çoq şey, tabii ki, Bundan aytmaq isteyim ki, dinimiz, biz ayır vaqıt aytqanımız kibi, İnne dine indellâhil islâm, yani Allah qatında din İslâmdır. Ve tabiy ki, dinge köre işlerni yapmaq kerekmiz. Lâkin İslâm adetlerni, İslâma qarşı kelmegen, İslâmğa, Quranğa, Sünnetke uyğan adetlerni hiç bir vaqıt yoq etmedi. Bunı yahşı biliñiz. Şimdi er şeyni yoq etmege tırışqan soylarımız bar. Er şey, a, bu adettir, adettir. Yoq, adetlerde bar, pek balban manalar bar. Olar boş-boşuna olmadı. Mesele, aytamız, mına, aqşam tırnaqnı kesmege olmay. E, ana deyler, e, nedir o, o, bidattır, öyle bir şey dinde yoqtır, sünnette yoqtır, öyle. Amma, ağalarım, eski vaqıtta, atalarım, bağışlasın, ağalarım dep laf etmege ben alıştım da. Endi, e, eski vaqıtlarda Yarıq yoq, bir şey yoq, kes kendi vaqıt anda oça, manda oça, ötmeke oça, başqa bir eşekke oça, aşamağa maşa, onıñ içün qarbabalarımız ayta ediler, bunu yapma, ey tekran qorquzmaq içün bekim qoşa ediler, işte, Allah saña böyle yapar, böyle yapar dep, bekim o tarafı tartışmağa mümkün, amma asıl, asıl, asıl mana o edi, bosağada aqşam oturma degen şey, nedir o, bosamağa da otursañ aqşam, kene de yarıq yoq, Sen çaparsıñ, tüşersiñ, anda bir qararsıñ degenden ketkende bir şey, bala otursa anda ne olacaq? Sen körmeyceksiñ onı. A sipirtme degen şey, mesela, aynı sipirgeniñ vaqıt, eski vaqıtlarda belkim bir şey tüşkendir, bir şey, sen onı dışarığa çıqıp körmeyceksiñ, ne sipirgeni. Çünki o vaqıtlar ve dinimiz boyunca baqqanımız vaqıt, mesela, Qurban. Bayramı deymiz de, Qurbannı ne aytalar? Eski vaqıtlerde aqşam vaqtinde soyma olmay dep. Ne içün? Yarıq yoq edi. Şimdiki vaqıtta er taraf yarıq olğanı içün böyle bir saqınca, böyle bir mesele yoq dep bizim alimlerimiz aytalar. Endi, ağalarım, bu adamnı biz ne yaptıq? Keyfenledik, sardıq. Soñ ne yapamız? Onı mezarlıqqa alıp baramız, cenaze namazı qılına, bu, bilesiñiz, bir farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye yumaq meselesi de aynı şekilde farz-ı kifayedir. Yani namazı qılındı, bizde, bilesiñiz, namazda, namaz ayaqta qılına, dört tane tekbirden ibaret, ondan soñ alıp ta ne yapalar? Men mında sizge soradım, Başta soraylar, Bu adamnı hali hayatında, sağlığı ve saqatında neday bilir ediñiz? dep. Çünki Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve selem buyura, dey ki, bir adam ölgeni vaqıt, onıñ arqasından qırq tane kişi o yahşı adam dep şaatlıq etse, o yahşılardan yazıla, yani cennetlik ola manasına kele. Bu bir. Ekincisi, Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve selem, Eger bir adam ölgeni vaqıt, birisi onıñ borclarını boyuna almağanca, cenaze namazını qılmağandır, qıldırmağandır. Daa doğrusı, qıldırmağandır. Onıñ içün bize soraymız, eger barsa birisiniñ borcu ya da onıñ bir borcu olsa, anda yaqını çıqa aqaylardan birisi ve onıñ borcunı, başını ala degendeñ, eger birisiniñ bar borcu oña olsa, o da onı töley degen şey. Ondan soñra alıp baramız biz mezarlıqqa. Mında müim bir şey bar. Yani kerçekten onı mına cenaze namazınıñ qılınması, yuvulması, bu onıñ haqqıdır. Ölgen adamın haqqıdır. Bazı vaqıtlerde bizde balaban bir sıqıntı ola, Aa, menim soyum qaydan kelecek, işte, ne bileyim, Uzbekistandan kelecek, başqa bir neden kelecek, bekletiñiz, deyler. O doğru degildir. Ne içün? Meselâ, men birisine borcum bar, param da bar, er şey bermek kerekmi? Men deyim ki, yoq, toqtañız, men sizge qaytarmaycam. Ne içün? Anavı kelsin, maña Uzbekistandan, ondan soñ qaytarırım, degen şeyge oşay. Bu doğru degildir. Onı da yahşı bir şekilde biliñiz. Ondan soñra topraqqa qoyula, aytqanım kibi, hadislerde de keçe, alıp ta bu adam, ölgen adam bu zerni eşite, köre. Ve meselâ, bazı şeylerni men deyim ki, eñ yaqın yapmaq kerek. Mına, yumasını, meselâ, baba ölse, balası yumsa, daha yahşıdır. Aynı şekilde, mına, o adam öldi, telkin oquylar. Dua, mezarlıqta bilesiñiz onı. Onı, asında, molla degil, eñ yaqın adamı oquması kerek. Ne içün? Çünki o, eşitkeni vaqıt, mı, tüşüniñiz, mına, men keldim, men bu mevtanı, ya, bilmeyim, tanımayım, çağırdılar meni duağa, men keçirdim, namazını keçirdim bunı, aldıq, bardıq, kömdük, men oquyım, no, Raim oca o meni tanımay, bilmey, derske de kelmedi, onıñ içün, e, nesi bar da, amma Alıp böyle tanış bir sesten, güzel bir sesten, böyle yaqın adamdan bunı diñlemesi oğa daha da ziyade ne bere? Fayda bere, yaqınlıq bere degen şey. Bu tarafı da alırım pek, vedatalarım pek müim. Endi men tasavuf tarafına da keçeceyim. Ne içün? Ne degenler, ne hasta bekler sabahnı, ne taze ölü mezar, Ne şeytan bekler günahnı, menim seni bekledigim qadar degenler. Ve onıñ içün de tasavvufta da ne aytalar, qilletu taam, qilletu menam, qilletu kelâm, yani az aşamaq, az yuqlamaq ve az laf etmek, amma Raim ocanıñ az laf etmek degen şey tekrar qıyınca degendeyin. O tarafı bar. Endi, endi biz keçemiz, ağalarım, ekinci bir meselege. Bir sual bar edi. Men suallerniñ şimdi aqlıma keldi, soñ sorarsıñız da, men endi tasavvuf tarafından biriniz soradı, dedi ki, ocamızğa, Rasim ocağa soradılar mezarlıqnen alâqalı bazı durumları nasıl olması kerek olğanı ve tabi Rasim oca o tarih boyunca o daha yahşı o taraflarnı bilir de bu tarafı da yahşı bilir, amma men sizge din boyunca aytayım, nedir ki, dinimiz boyunca aslında mezar taşı bu Ne aytamız buna? Bizni keçmemese daha yahşı olur. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dedi ki, Hazreti Alege, men yanlış atırlamasam, dedi ki, eger öyle daha yüksek olsa, sındır degen bile lafı bar keçe. Onıñ içün şu anda körgensiñizdir,

Bu yazılır, aşasına, bilesiñiz, adı, soyadı yazılır. Bizim milletimizde böyle bir güzel adet bar, mezar taşlarına pek yapmaylar, a tahtağa yapalar, meselâ, ne dep yapalar, biñ doquz yüz, meselâ, ne bileyim, yetmiş mi diyim, meselâ, kete, meselâ, de, eki biñ yirmi üç degen şey, ondan soñra bu tarafa ay, işte, Nesi yazıla ve bu aşasına ölgen vaqtını mesela yazıla degenday. Añladıñızmı? O şekilde yapıla. Endi sual başqa ne bar edi, o mezar taşınıñ nasıl olması kerek olğanın bizim tarafından. Ekincisi, çiçek meselesi. Çiçek meselesini sorağan ediñiz, birisi soradı. Men size tasavvuf taraftan kene de bir cevap bereyim. Nedir ki o, bir tane oca, No, bu Mevlânanıñ alâqalı olması kerek, yañlış atırlamasam, Mevlâna Hazreti Rumiy dep keçe, o vaqıt talebe. Talebe olğanı vaqıt hocası episini toplay, talebelerini, ve dey ki, maña deyli, eñ güzel bir çiçekni ketiriniz yarın maña. Maña lâyıq körgeniz, mına men sizni oqutım, sizge o qadar yahşılıq ettim degendeyin, maña lâyıq körgeniz bir çiçekni ketiriniz degeni vaqıt, bütün talebeler çiçekler ketire, Ve Hazreti Mevlâna ketire, birisi güller ketire, birisi başqa bir şey ketire degendayin, amma Hazreti Mevlâna quruğan bir tane çiçek ketire, quruğan yapraqsız böyle bir çiçek ketire. Ondan soñra er kes küle buna, deyler, sen ocağa bunı mı lâyıq qurduñ, ya, sen izdivatsız etesiñmi ocağa, dep öyle tüşüneler. Oca kelgen vaqıt bunı yanına kele, dey ki, sen ne içün bu neni, çiçekni maña lâyıq qurduñ, dep sorağan vaqıt, Hazreti Mevlâna cevap bere, dey ki, bilesizmi, dey, bütün, dey, başqa çiçekler Allahu Taalânı zikir ete. Allah, Allah, Allah, Allah dep zikir ete, dey. Bu qurıp ketti, endi öldi, o zikir etmey, dey. Onıñ içün men, dey, Allahnı zikir etken bir canlı degenden bir yeşil çiçekni Yırtmağa, öldürmege de qolum uzanmadı, dey. Çünki o, men sizi ne qadar seversem seveyim dey, Allahnı sizden daa seve, sevem, dep ayta. Onıñ içün mındaki mantıq nedir? Kerçekten de, bizde adet üzre qartlarımız er vaqıt mezarlığın yanına terekler östürir ediler, qoyar ediler, ya da güller saça ediler, güzel çiçekler saçmağa mümkün. Ne içün? Añlatılğanına köre, bunlar zikr etilir ve aşadaki yatqan içün Biz er aqtanı dua etmeymız, amma o er aqıt dua ete. Ne içün bazıları çıqar ki, e, işte, ne bilem, bidattır, odur, budur, qaydan çıqardınız? Yoq, bir yerden çıqarğanımız yoq. Ne içün? Hazreti Peyğamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, bir kün mezarlıqqa kire. Kirgeni vaqıt er kes bile bu hadisni. Onıñ içün kimse, a, zayıftır, ne bilimdir, öyledir, mürseldir, falandır, filandır, aytıp olamazlar. Kire mezarlıqqa, baqa, eki tane mezarlıq bar, Anda azap, işte, çekeler, bazıları qarşı çıqan soyları bar qabir azabına da. Bir talay hadisler bar, bazı durumlar bar. Ve azap çekenleri içün eki tane ne sındıra? Palma. Bir vetkalarda, palma mıdır, nedir olsa, işte, yeşil, ve tıqa, ona da, buna da. Birisi laf taşığan, birisi başqa şey yapqan degen, endi bilesiz o hadisni. Ve Peyğamber soraylar, Ya Rasulallah, bu ne içün yaptın? dep sorağanları vaqıt, o da ne yapa? Cevap bere, dey ki, bunlar qurğanca qadar aşağıdakiler içün şefaatçı olacaqlar, fayda ketirecekler, yani, degen şey. Onıñ içün yeşilligiñ saçılması yahşıdır. E, Quruğan soyunı temizlemek kerek. Alıp da böyle, nasıl deyim, çirkin böyle olğan soylar, añladınız bu, yani aslında böyle güzel olmağan bazı otlar degenimden, kolüçkalar, neler çıqsa, onı da temizlemede her hangi bir saqınca yoq, onı temizlemek kerek. Amma musulmannıñ mezarlığı dülber olması kerek. Ne içün? Çünki bu, bizim asıl evimiz, asıl. Vatanımız degen şey. Biz oña baqmaq kerekmiz. E, anda yatqan özü baqıp olamay, amma balası bar, torunı bar. Bizde ne, me, bayramdan bayramğa kelesiñ, ondan soñra mezarlığa kiresiñ, bu qadar ot falan filan, kimse bir şey baqmay. Kim baqması kerek, ne bilim, mezardaki çalışqanlar ya da başqa bir şey. Yoq, biz öz mezarlıqlarımızğa özümiz baqmaq kerekmiz ve sahip çıqmaq kerekmiz. Bunı da iç bir vaqıt ne yapmayıq, unutmayıq degen şey. Endi Ölünen alâqalı mesele bu şekilde añlatmaya qısqa bir şekilde mümkün. Bizim bugün aslında mevzumız, sonda sualler daha sizden olur, eger bir şey qaçırğan olsam, işte suallerden sorarsıñız. Bizim asıl sualimiz bugün, tabii ki, mevlid. Degen şey. Mevlüt haqqında da farqlı-farqlı tüşünceler bar, farqlı-farqlı meseleler bar, farqlı-farqlı aytqanlar bar. Amma endi bugün ocalarımıznıñ yapqanı kibi men de o şekilde yapmağa tırışayım, inşallah, qolumdan kelgeni kibi. Er şeyin bir tarihı bar, er şeyin bir manası bar, er bir, hiç bir şey boş-boşuna yapılmay degenday. Onıñ içün. Biz mevlidin ne olğanı baqqanız vaqıt, mevlid aslında bir mastar bir söz, yani arapça bir tamırlı bir söz, aslında velede sözünden kelir. Velede degen şey, tuvmaq, doğmaq, dünyaya kelmek manasına kele, rodica. Ve mevlid olğanı vaqıt, rusçası, mesto rojdeniyye ili data rojdeniyye, yani doğğanıñ vaqtıñ. Arapça öyle ola. Mesela, mında analar otura, analar, Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurğanı kibi, El cennetu tahtel aqdamil ümmâhat, yani cennet bile siziñ ayaqlarıñız astındadır, ve biz arapça ne aytamız oğa? Valide, dep aytamız. Aynı tamırdan kelgen söz. Ona, endi soñ vaqıtlarda bu türk seriallarını baqqan, anda er vaqıt valide sultan diye bir şey dey, endi o sözlerni yahşı bilemiz degendeyn, andan ögrendik. Ve, tabii ki, o şekilde aytıla, mevlid dep aytıla. Lâkin, Asıl mevlid, bizim añlağanımız, bizim adetimizde olğan mevlid, bu, Suleyman Çelebeciniñ on beşinci asırda, yani aslında biñ dört yüz doquz senesinde yazğanı bir şiir, balaban bir şiir. Baştan soña Hazreti Peyğamberimizni sallallahu aleyhi ve sellemni añlata ve bizim qırımtatarlarda da oquna, lâkin bize oqunğan ne deyim, qısqa bir parçası, mına ölüm deymiz ya, Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni ayta, de ki, ölümni añlatqanı, yani ölümden soñraki hayatnı añlatqanı vaqıt, ne ayta, balaban bir deñiz tüşüñiz, yanına keliñiz, parmağınen tiyiñiz, parmağıñızda qalğan bu ıslallıq dünya hayatıdır. Amma asıl o deñiz, O, öbür dünya hayatıdır, dep aytıla. Ve mında aytmağa unuttum da bir şeyni, mine, tasavvuf tarafından ölümni añlatmağa tırışqanımız vaqıt, çünki mevlüt tasavvufnen bağlı bir eser olğanını da aytacaqmız. Meselâ, bunı nasıl biz sarmamız kerek degen şeyge, aslında bu kefen, bu kefen, bu, bilesizmi, nasıl deyim, mına, biz nasıl kiyindik, işte, toyğa kiyingenimiz kibi, bu kefen de aslında toyluq bir urba dep tasavvufta añlaşıla. Onıñ içün güzel bir şekilde olması kerek. Ne içün? Çünki ölüm, musulman içün, bir hayattan başqa bir hayatqa keçiştir, bunı er kes bile. Lâkin tasavvufta bu Mevlânanıñ çıqarğanı bir ne bar, sözü degendeñ, şebi aruz deyler. Şebi aruz, toy demek. Nasıl toy? Ölümge şebi aruz dey. Çünki sevgilerin sevgilisine qavuşmaq içün, yani Allaha qavuşmaq içün biz mına şu qapıdan ve Endi Timur'un öz planları bar, bunun öz planları bar. Timur saqına dey ki, şimdi bu men şimdi bu tarafa varacam, yandıracam, o meni arqamdan yandırmasın dep böyle tüşünceler bar. Ve bir proverka eteyim dep eki tane adam qaça Timur'dan, kimse onı öz devlete almay, çünki qorqalar ki, bunen qavğa etecekler. Amma Bayezid özüne işanıp, o eki adamnı özüne ala. Timur ağa mektüp yaza, dey ki, onları, dey, maña qaytar, dey. O da, yoq, qaytarmaycam, dey. Qaytarmaycam, dey, sen kimsiñ, dep yaza. Bu da sen kimsiñ, dep yaza, başlayır ozlarında qavğa etmege, ta cenk, cenk etmege keleler. Bayezit yaza, dey, kelmeseñ, dey, işte, aqay degilsiñ, kel, dey, cenkleşeyik, dep. Bu da Timur toplay ordusını, anda bara. Ve Ankara degen cengi dep keçe bu. Ankaranıñ yanında balaban bir cenk yaşana, çünki dünyanıñ eñ küçlü eki böyle devleti o vaqıtlarda öz aralarında cenk eteler. Lâkin Timurda filler bar, bu fil degen şey ne? Slonlar bar, o tarafta körünmegen şey ve o ezip keçe. Ezip keçe, o Bayezitni ala, bilesiñiz, bazı rivayetlerge köre pek ürmet köstere, bazı rivayetlerge köre alıp da bir qafeske, kletkağa qoyup, aylandıra ve Bayezit de yaqın vaqtlerde öle. Amma oğa laf etkeni bir laf bar, pek müim, dey ki, kim biler edi ki, dünyanı bir topalnen bir soqur Padşa olacaq, çünki Timur ne edi, topal edi, bunıñ da közü, bir tane közü yahşı körmey eken, tekrar oynata eken, onıñ içün olar dedi ki, kim bile edi ki, bir körnen bir tane topal bütün dünyanı qolunda tutacaq dep, eñ soñunda Timur onı qoluna ala. Ve alğandan soñ, tabi, o başqa bir mesele, Bayezid ne yapqan edi, balaban bir cami qurğan edi. Ulu camini, perevod, Velikaya meçet, rusçası, Ulu cami. O, Temurlan, eger anda barsañız, tale bar, cami içinde böyle skobalar degen şey, böyle at bağlamaq içün yerler bar. Yani onı ahır olıp qullana o vaqıtlarda. Ahır olıp qullana. Lâkin men dedim ki, mevlütke kirgenimiz vaqıt tekrar tasavvufnı añlatacaqmız degen şey. Ocamız da söyledi, Rasim oca ne ayttı, dedi ki, Qırımda bu sufiy tariqatlar bar edi, dep ayta. Kerçekten, Qırımda dinni biz daha ziyade bu sufiy tariqatlardan ögrendik. Lâkin bugün kene de bunları bilmeymiz. Eski vakitlerde kiçkine Qırımda on dört tane tariqat bar edi. Lâkin bunlar şimdiki kibi öz aranda qavğa meselesi yoq onlarda. Çünki sadece zikir tarafından farqlı zikirler bar. Episi bir edi. Birisi baş saylay edi, biz emin aşımda oturamız ya, dualarda, Lâ ilâhe illallah, lâ ilâhe. Bu Qaderiye tarikatı dep aytalar, o vaqıtlardan qalğan bir mesele. Amma bunlar episi İslâmın, böyle nasıl deyim, böyle bir güzel tarafı, bir böyle, nasıl deyim, edebiy tarafı. Ne içün? Çünki insanlar farqlı. Bazı adamlar qattı bar, oğa ne kerek, fıqıh kerek, oğa o, dvajdi dva çetiri, vsё, da, e, vsё. Bazılar bar ki, yoq, dey ki, men, dey, daha böyle güzel bir şekilde añlamaq isteyim, dey. Meselâ, mına, ta, tasavvuf boyu men sizge a, ölümni añlatayım, nedir? Bu nedir, ne olacaq? Qayda baracaq? Topraqqa baracaq. Vatan dedim ya, meselâ, Mevlâna, dey, bu saz degen bir tane bir instrument bar, körgensiñizdir, o da böyle, vv, böyle Plaçevna da, nasıl deyim, öyle çala degenindayım, sızlay. O dey ki, ey, saz, dey, sen niçin sızlaysıñ, dey. Çünki seni, dey, aldılar, seniñ öskeniñ yerden, Vatanından yırttılar, dey, sen oña qaytmaq içün sızlaysıñ, dey. Men de, dey, Allahtan keldim, dey. Menim canım, dey, mına, mına şu bedende menim içün, dey, bir kafes tayın, men de oña qaytmaqnı bekleyim, dep ayta. Aynı şekilde topraqnıñ meselesi, mesela, bunı başqa şekilde siz añlatıp olamazsıñız, amma barıp da farqlı din mensuplarınen laf etkeniñiz vaqıt, Tüşüniñiz ki, Mevlânanı degen, Kel, kel, ne olursañ kel degen. Yani kimse bunı, bu sözden daa bir şey çıqarıp olmaz. Kel, kel, ne olursañ kel, qısqa bir söz, amma pek balban mana taşıy. Topraqnen alâqalı degen ki, biz insanlar neden yarattıq? Topraqtan. Onıñ içün topraq kibi olmaq kerekmiz. Bizim üstümizden yahşısı da, yamanı da keçer, topraq ses çıqarmaz. Bizge bir tek Bağışlarsız meni, pıslikler, yamanlıqlar bizim üstüme, üstümüze atılır topraqqa, amma topraqtan ne? Güller, çiçekler, meyvalar çıqar degen şey. Onıñ içün de mına bu tasavvuf degen şey. Anlatayım, e, kraynesleri er yerde bar. Kraynesleri çıqmaması kerek. Din degen şey ümerniy olması kerek. Ne içün? Çünki bir nehir kibi ketmek kerekmiz. Eger nehirniñ suv pek az olsa, O, tabiy ki, doğru yoldan bekim çıqmaz. Şimdiki biz bu, bu çıqıp da bazıları işte sadece ayet, hadis degen şey, amma suyu başqa şey yerni sulamağa yetmez. Lâkin çoq su olsa, er tarafı batırır, oğa da zarar berir. Biz ümerenıy, orta yoldan, vasıta yoldan ketmek kerekmiz. Ve endi biz keleyik asıl meselege, ne ayttık biz, Timur anda camige alıp da böyle öz adlarını bağlağan edi, lâkin o olmadan evel caminiñ açılışı oldu, Ulu caminiñ açılışı oldu ve Ulu caminiñ açılışı olğanı vaqıt, olğanı vaqıt, endi birinci cuma namazını qım qıldıracaq dep anda bir tartışma çıqtı. Oñlar dediler ki, bizim aramızda evliya bir adam bar. Somuncu baba degen bir adam, pek müim o, eski vaqıtlarda ötmek pişirmeknen alâqalı, şimdi de fırını tura, ötmek pişire edi, insanlarğa bedava dağıta edi. O ötmegiñ tadı başqa ötmeklerde yoq edi ve pek bilgili adam eken. Ve dediler ki, o qıldıracaq namaznı. O keldi, cuma künü edi, cuma kününde başladı namaznı qıldırmağa, oğa dediler ki, Fatihanı, andan başla, Fatihanıñ yedi tane tefsirini yap. Birincisini er kes añladı. Ekincisini, böyle, bilgili adamlar añladı. Üçüncisini, deyler, alimler añladı. Yedincisine kelgenimiz vaqıt, hiç kimse, ondan başqa kimse añlamadı, dep aytalar. Onıñ içün men, inşallah, sizge añlatam da, er şey añlaşıladır, tez-tez laf etip. Ve o şekilde o, o namaznı qıldıra, qıldırğandan soñ o şeerden kete. Çünki tanıdılar endi kim olğanını. Ve şeerden çıqanı vaqıt bu Ulu Cami'niñ dört tane qapısı bar. Adamlar öyle aytalar, deyler ki, dört qapıda da adamlar onı bekle edi, dört qapıdan bir çıqtı. Çıqtı ve o şeer içün dua etip andan ketti. Am Bayezid o paşa. Birinci imam kimdir? Suleyman Çelebidir. Yani anda o qadar müim adamlar bar edi, Suleyman Çelebi de balaban bir alimdir. O, patşanıñ balalarına ders bergendir. Ve kerçekten de, qaçan doğğanı belli degil, o vaqıtlarnen alâqalı pek malümat az, bu neni, mevlidni yaza. O vaqıt yaza. Vaqıt nedir? Vaqtı, tüşüniñiz ki, Timur keldi, yandırdı, Osmanlı degen şey qalmadı. Patşaları yoq, bular öz aralarında qavğa ete ve bu imam, imam ki, camisine atları bağladılar, o turıp tüşüne, men milletime, men ümmetime nasıl faydalı olurım dep tüşüne. Men ne yapa bilirim ki, adamlar bir olsun, küçlü olsun, kene küçlensin dep. Ve vaqıt alıp, qalemge, aslında camige kele. O vaqıt şiiler, mına şiiler ayttılar ya, o vaqıt da şiiler çoq edi. Bunıñ yanında hristianlıqnen de pek, balaban bu taraftan bağ bar edi. Onıñ içün böyle laflar çıqqan ki, Hazreti İsa haqqında, ondan soñra başqalar haqqında bir tane İrandan kelgen oca, İrandan kelgen oca, mına ocamız aydı ya, İran qaydan bizde, o vaqıttı, ora oca kelgen ve vaazda başlağan añlatmağa neni, Quranda oquymız, La nuferriqu beyne ahadim min rusulih, meselâ. Bu nedir bizde? Baqara Suresiniñ eki yüz seksen, işte, Amina Rasul degen neni, ayetidir. Amma bunıñ yanında, bunı Suleyman Çelebi eşite, Başqa bir ayet bar. Başqa bir ayet bar, ne dey, Tilke rasule fazelna fezlen dep buyura, e, biz bu rusullerni bir-birinden faziletli qıldıq degeni. Kene Baqara suresinde keçe. Ve o, oğa cevap olıp, bu Vesiletün Necat degen şiirni yaza. Mevlid degil. Mına biz ne aytamız şimdi? Mevlid, mevlid. Onıñ asıl adı Vesiletün Necat. Vesiletün Necat degen şey nedir, bilesizmi, perevod? Qurtuluş vesilesi. Qurtuluş vesilesi. Yani priçina, put k spaseniyü degen şey. Añladınızmı? İ bütün manası bir. Bütün manası bir, bütün insanlarğa, birincisi, Hazreti Peyğamberni, sallallahu aleyhi ve sellemni, añlatmağa. Çünki eski vaqitlerde araplar da böyle dağınıq edi, İslâm dini Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Er kesni birleştirdi. Bunıñ da manası budur. Amma ikinci tarafı bar. Bu da pek müim. Biz şimdi añlatqanız vaqıt Hazreti Peyğamberni sallallahu aleyhi ve sellemni, deseñiz ki, Raim oca, Hazreti Peyğamberniñ hayatını añlat, men başını añlatmay, işte bu vaqıt doğdı, ondan sonra men ne añlatacağım? Bedir cenki, Uhud cengi, ondan sonra Hendek cengi dep başlaycam cenkleri añlatmaya. Mevlid-i Şerif, aslında yedi yüz yetmiş beyttir. On altı böyle bahs deyler onlar ya da bahr deyler, yani on altı farqlı-farqlı bölümler ve yedi yüz yetmiş beyt. Beyt degen şey o, tabii ki, ne çetvera stihya, onu po dvuf körgensiz, eki, eki, eki kete. Yedi yüz yetmiş dane Beyti olğan bir şiir ve onıñ arasında Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem añlatıla, añlatılğanı tek şey bar, nravstvennost. Tüşüniñiz ki, hiç bir cenkni añlatmay, hiç bir hayatını añlata şiirni, amma hayatını añlatqanı vaqıt öyle güzel añlata Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemniñ nravstvenıye kaçtı, katorıye dolžnı bıt u nas toje degen şey. Ve bu, pek balaban bir eser. Ekinci manası, şiirlik olsun, başqa şey olsun, oña qarşı ehli sünnetni qorçalamaq. Çünki anda Allah bahsi bar. İşte, Allah adın zikredelim evvelâ degen tarafı bar da, anda, meselâ, Allah añlatıla. Alla qadın olsa er işin öñü dep keçe ne yapa, yani biz nasıl oğa tab ne yapmaq kerekmiz, Allahnı nasıl bilmek kerekmiz, bir doroğıdı dep o añlatıla. Ondan soñra baqamız vaqıt kene de kelemiz Mevlid-i Şerifke, baqamız vaqıt, Ey, azizler, işte başlarmız sözü degen ekinci qısım, anda ne añlatıla, anda işte Suleyman Çelebige bir dua yazanlarğa, çünki bir tek o degil, anda çoq yazanlar bar ve er yerde farqlı-farqlı Mevlidler oquna, köy-köyde farqlı oquna. Bazı beyitler belkim sonradan qoşulğandır. O da mümkün, çünki bazı yerlerde Mevlid-i Şerif doquz yüz beyit. Tüşüniz. Ve endi o kele. Amma asıl tarafı Emine Hatun degen bir taraf bar. Men şimdi añlatam bizim qırımtatar mevlidine köre, çünki o asıl olğan tekrar farqlı. Ondan sonra ne kele? Başta Haq Taalâ kele, anda Haq Taalâ kele, ondan soñra Emine hatun dep kele, ve Emine hatuna kelgen vaqıt Hazreti Peyğamberniñ sallallahu aleyhi ve sellemniñ dünya kelmesi añlatıla. Lâkin, lâkin biz anda e oquymız, nedir, Emine hatun, ol Muhammed annesi, dep başlaymız, işte, işte Rebül-Evel onunki gecesi dep biz onı aytamız, lâkin Mana, anda öyle bir manalar bar ki, çoq bar. Men şimdi añlatmağa başlasam, sabaha, sabaha qadar añlatırım, onların nesi bit, bitmez. Ben sizge sadece bir söznü alacam, mına mından da, kitaptan, sözden olmasın da, kitaptan mevlidni açacam, sadece baqacaqmız, nasıl keçe, qayda keçe. Bir tek söz. Bilesizmi, nasıl söz? Bir söz keçecek, o da, yazmaya kerek yoq, nur sözü olacaq. Nur. Svet. Biz ne añlaymız nurdan? Dinimiz boyunca, Allahu nuru semavati vel ard. Allah, em dünyanıñ, em kökleriñ, er yeriñ nurudır. Hazreti, yani Quran, Quran nedir? Er yerniñ nurudır. Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem Er yerniñ peyğamberi ve nurudır. Çünki aydınlata er şeyni. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haqqında çoq hadisler bar. Mevlüt deymiz ya, meselâ, mevlüt aslında peyğamberni maqtamaq dep bazıları, ne maqtaysıñ? Ne maqtamayım ki? Peyğamberniñ yaşayışına prosto siyerni oqusañ maqtav kitabı kibi añlav, çünki Peyğamberimiz eñ yahşı, yani eñ güzel, eñ misal adamdır, yani nasıl onı maqtamaycaq? E, Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özüni maqtamadı. Ya Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem özüni maqtarmı? Maqtamaz, maqtamaz. A, mına vıy ispo, delıyte, deñ rojdeniya, deñ rojdeniya, köy deñ rojdeniya, bida dep. Ya, deñ rojdeniya degen şey, mesela, menim bir deñ rojdeniyaim bar, men onı yılda qutlasam, qutlasam, bir kere qutlarım. Hazreti Peyğamberge sallallahu aleyhi ve sellemge soraylar, deyler ki, Ya Rasulâllah, biz ne içün pazartesi künü oruza tutayıq? Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem ne ayta? Çünki dey, men o künde doğdım, dep ayta. E, menim qutlamam, belki men anda tort keserim, bilmeyim, başqa türlü ne yaparım, Peyğamber içün o dünyanıñ anlamını bile, ölümni bile o oruç tutıp qutlay edi, o iftarnen onı qutlay edi. Ve eger men yılda bir kere qutlasam, Müslümanlar ve Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem er afta pazartesi künü orza tuta edi. E, din rojdeniya degen şey yoq. Yahşı, yoq, yoq, men bir şey din rojdeniya demey, başqa türlü ayt, men, farqı yoq ki, amma men, mesele, cuma künü bugün. Cuma künü men sizge sorayım. Cuma kününiñ ne manası bar? Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem dey ki, Hazreti Adem bu künde yaratıldı, doğdı. Al sağa, cuma bize nedir? Bayramdır. Alla Quranda dey, Rahmetime quvanıñız, dey. Ayta, farzdır, dey, Rahmetime quvanıñız. Yani, siz nankörlik etmeñiz, quvanıñız Rahmetime. Ondan soñra dey ki, Ve ma erselnâke illâ rahmeten lil âlemin. Biz seni rahmet olıp dünyaya yolladıq, dey. Şimdi men Hazreti Peyğamberge quvanmayım da, men kimge quvanayım? Peyğamber ne dey? Siz dünyada dey, menden ziyade, yani anañızı, babañızı, Hazreti Ömer nesi, bilesiz hadisni. De ki, siz meni anañızdan, babañızdan, bala-çağañızdan sevmedigçe iman etken olmazsıñız, dep ayta. Lâkin biz keleyik asıl meselege, nur sözüne keleyik. Hem de men şimdi tapayım Mevlüd-i Şerifni, mında enem baqayıq. Ağalarım, tatalarım, nur degen şey, Hazreti Adem, Hazreti Adem bizim babamız. Qısqa keçecem, çünki uzun añlatsam, uzun olacaq. Topraqtan yaratıldı, o, insanların birincisidir. Lâkin biz insan olmadan evel ruh alemde

Allahu Taalâ kimin birinci ruhını yarattı? Cennetin qapısında Hazreti Adem körgeni yazı nedir? Lâ ilâhe illâllah Muhammedur Rasulullah. Ve bir hadiste Hazreti Peyğamberge sallallahu aleyhi ve sellemge soraylar, deyler ki, Ya Rasulâllah, Sağa nubüvet, peyğamberlik, ne vaqıt berildi degeni vaqıt bilsiz? Men ayta, Hazreti Adem topraqnen suv arasında olğanı vaqıt. Yani o daha yoq edi, mağa nubüvet berildi dep. Başqa bir hadiste o keçe aynı şekilde Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve selem ayta, eñ başta, dey, menim ruhum, başqa bir hadiste, menim Nurum yaratıldı, dep aytıla. Ve kerçekten şu mevlid-i şerif bütün bu hadislerge, bu kerçekten teren manalarğa alıp barğan bir şeydir. Onıñ içün añlatılğan şey baştan soñra baqğanız vaqıt mına mevlid-i şerifimizge, şimdi biz onı aytayıq baştan soña, işte Alla adını zikredelim degen yerni men añlattım, mında Allahu Teala añlatıla. Ondan soñ ketemiz, salavatlar ketirile. Balaban sevaptır. Salavat ketirmek pek balaban sevaptır. Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem dey, Kim dey alıp ta mına, Alla hadın neçün? Kim Alla hadını başlamasa, o işte bir hayır yoqtır. Kim dey mağa salavat ketirmese, o anda bir hayır yoqtır. Kim bunları yapmasa, cennet yolunu şaşırır, dep buyura Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onıñ içün salavat ketiremiz. Ondan soñra, ey azizlerni, o bir duadır, yazğanlarğa Haq Taalâ baqıñız. Haq Taalâ çün yarattı Ademni. Yani, ne yapamız? Hazreti Ademden başlaymız ve deymiz ki, e, Mustafa nurunı alnında qodu. Yani, Allahu Taalâ Hazreti Ademniñ alnına Mustafa nurunı qoydu. Hazreti Peyğamberniñ, sallallahu aleyhi ve sellemniñ, Nurunu qoydu, dep ayta. Ondan soñra devam etemiz. Soñra Avva alnını naql etti bil. Soñ ne yaptı? Hazreti Avvağa aynı şekilde onur keçti. Turdu anda dahi nice ay ve yıl, şiit doğdu, oña naql etti işbu nur, kene oğa da bu nur keçti. Ondan soñ irdi İbrahimu İsmailâ em, söz uzanır, gel qalanın der isem. Yani sözümüz uzanır, er keske bu nur keçti. Ta eñ, eñ soñunda kelecek böyle kelecek, kelecek, kelecek, ne aytacaq ki, bu ta Muhammed salâllahu aleyhi ve sellemniñ olunca muntegil diyecek, keçecek anda, eñ soñunda da Hazreti Peyğamberge salâllahu aleyhi ve sellemge bu nur ne yapacaq? Qaytacaq. Endi Emine hatunge baqañız vaqıt. Hazreti Peyğamberniñ doğuşu añlatıla. Bilemiz ki, Hazreti Peyğamberniñ anası ne dedi? Dedi ki, men bu dünyadan ketem, Ğamım yoq, çünki hasvetim yoq. Men, dey, özümden soñra böyle bir bala taşladım. Men onı, dey, tüşümde kördim ki, dey, bütün dünyanı ne yaptı? Menim içimden bir nur çıqtı, bütün dünyayı aydınlattı. Ve mında da baqqanımız vaqıt, aynı şekilde de, mına, doğğan vaqtı de aytıla. Ne aytıla? İşte, köklerecek Nur ile toldı cihan. Yani Peyğamber doğğanı vaqıt er tarafı aydınladı. Bundaki nur sözü aslında Peyğamberimizniñ sallallahu aleyhi ve sellemniñ nurudır. O şekilde kete, ondan sonra şerbet, bilesiñiz, içile. Şerbet meselesi de aslında, baqıñız, Suleyman Çelebiniñ yazğanı Mevlütte eñ balaban bir bölüm bar, Mirac. Aslında anda bütün peyğamberniñ mücizeleri añlatıla, amma Mirac bölümi farqlı. Ne içün? Çünki Mirac vaqtında peyğamber pek qıyın vaqıtta edi, Allahu Taalâ onı eñ yüksekke köterdi. Onıñ da manası, eñ qıyın vaqıtta köterilmek olğanı içün mevlidin onı ayrı bir bahis olıp qoydu. Amma bizde Mirac keçmey, bizde onıñ yerine ilâhiy Qoyula bilesiñiz. Ketir di ler dep Huley aslında Miraçnı mına mında qoydılar. Ve onı oquğanandan soñ, bilesiñiz, ne aytamız bu neni, içtim onı, oldu vucudım nure ğarq, edemezdim kendimi bu nurdan farq degen şey, nedir o? Şerbet içemiz, ondan sonra bunı oquymız. İçtim onı, oldu vucudım nure ğarq dep, çünki biz de onı içkenden soñ Hazreti Peyğamberimizniñ nurunen, Sanki tolmaq kerekmiz, onı ahlâkınen tolmaq kerekmiz ve o qurtulışnen tolmaq kerekmiz degen şey. Ve eñ soñ ne yapamız? Merhaba degen şey. Merhaba aslında eski vaqıtlardan berli ayaqta oqula. Ne içün? Çünki Peyğamberimiz dünyaya keldi endi, doğdu ve biz onı ne yapamız? Ayaqta Selâmlaymız. Şimdiki vaqıtlarda bazıları ayaqta oquy, bazıları sadece salât ketirgeni vaqıt ayaqta oturay, soñ merhabanı ayaqta oturıp oquylar, onıñ bir nesi yoq. Ve eñ soñunda da ne bizde? Munacat. Ya ilâhi, ol Muhammed Haq içün degen güzel bir duadır. Ne içün? Baqıñız, şimdi bu dень rojdeniyâ dedim de, aslında mevlid Hazreti Peyğamberniñ sallallahu aleyhi ve sellem bütün yaşamını añlata ve ölümini añlata. Mına biz peyğamber haqqında çoq, mına mında talebeler bar, çoq kişi bar, epiñiz Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve selem hayatını belki oquğansıñızdır az-çoq. Men sizge bir şey sorayım, Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve selem ne vaqıt dünyağa keldi? Yoq, maña ay, ay ve kün. E, onı da mevlütqa oquğanımız içün bilemiz. On ekinci pazartesi Rebiül-evvel ayınıñ on ekinci gecesi dep keçe. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne vaqıt öldi? Mne nujin imena deny i mesets. Mına, selâm aleyküm, men de keldim alay, dedi. Onıñ içün oña baqğanıñ vaqıt, Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve selem doğğanı kün, doğğanı kün aynı künde bu dünyadan ketkendir. Amma pek azı bunı bilir. Onıñ içün deń rojdeniya, deń rojdeniya degenler, aslında Peyğamber sallallahu aleyhi ve selem aynı künde de bu dünyadan ketkendir. Amma biz bunı Degendeñ, çoğu insan bunı da bilmey. Ve ondan soñ biz, yahşı, biz çoğu tarihe kirdik, neye kirdik, biz qırımtatarlar içün aytayıq da, biz çoğu Türkiyege pek baylandıq da. Aslında, bilesiñiz, müim bir şey, bu, neni baqtıñız, Velikolepnıy vek, ey, deyler, Sultan Suleyman, kördiñiz, onı söylegence er kesniñ közleri tekrar açıldı, yoqsa yuqlap kete ediler. Men mında yırlasam da, ne yapsam da yuqlağan adamlar bar. Onıñ içün Velikolepnıy veh tarafına kelgen vaqıt, andaki kim bizde samıy glavnıy geroy degendey? Sultan Suleyman, e. Amma o degil. Men o babası. Babası müim. Babası müim, ne içün müim? Çünki onıñ babası Aslında ekinci Bayezitniñ oğlu Yavuz sultan Selimdir. Yavuz sultan Selim biñ beş yüz senelerde Osmanlı devletiniñ sultanı edi. Ve müim tarafı, o Osmanlı topraqlarını dva s polovinıy raza uveliçil, to есть eto, aralarında öyle kimse başqa yoq. Ve onıñ oğlu kim? Sultan Suleyman. Peki, Yavuz sultan Selim nasıl sultanlıqnı aldı deseñiz, o vaqıt bizim mında kim bar edi? Mengli Geray bar edi. Mengli Geray oğa yardımcı oldu, öz askerlerinen, voenniy putem daje yardımcı oldu ve o tahta keçti. Tahta keçkenden soñ o ne yaptı? Mengli Geraynıñ qızını aldı. Serialda nasıl keçe o? Havza Sultan, aslında Ayşe Havza Sultan, o bizim meñli geroin, qızı, nenin, Yavuz Selimniñ apayı, Suleymannıñ anası. Yani o Suleyman yarı-yarıya degendeyin bizge de bağı bar, añladıñız siz onı. Ve o vaqıtlarda da böyle bir ne qanun alına, eger Osmanlı devletinde Sultan Ölüp ketse, qardaşları olmasa, balası olmasa aqaylardan, o vaqıt onların yerine kim keçecek edi? Qırım hanı keçecek edi, qızı degil. E, öyle, öyle, öyle bir nesi bar edi, öyle bir pravilası bar edi. Ve mevlüt bizge o vaqıtlarda keldi. Birinci mevlütlerni böyle güzel şekilde keçirmege na urovni devlet tarafından yapmağa başlağan kişi Sultan Suleyman dep aytalar. Ve ki o Qırımdan anası nesi, o vaqıtlarda bizge de Qırımğa mında mevlüt keldi. Ve yüz yıllar oqundı, iç bir yamanlığı o taraftan yoq. Din boyunca biz onı ibadet degil de, amma Peyğamberniñ hayatını añlamaq, salavat ketirmek, dua etmek, ayetler oqumaq olsa, anda iç bir sıqıntısı olmaz. Ekinci tarafı da baqqanımız vaqıt, endi Biznen alâqalı. Keleyik, bizim milletimizin açıdan müimligi, er vaqıt aytam, bazılar añlamay, onları yahşı bilmesi kerek, nedir ki, mına şu mevlüt olmasa, biz bugüne-bugün özümizin müslüman olğanını belki unutur edik. Ne içün? Qartlarımız daha yahşı bile, öyle bir vaqıttan keçtik ki, Bayağı bir vaqıttan keçtik, ne vaqıt din yasaq edi. Ve bugüne bugün çoq, çoq aqıllı adamlar keçe. O vaqıt oraza tutmağa olmay edi, qurban kesmege olmay edi, er şeyni böyle namaz qılmağa olmay edi. Bugün Allağa şükür bunlar episi bar, amma biz o vaqıtlardı keçtik ve o vaqıtlardan birisi ketip te Allah adın zikredelim evelâ dese, aqlında bunı aylandırsa, eñ azından nege ait olğanını, nasıl, neden olduğını unutmay. Bugüne bugün çoq aqıllı çıqa, o-o, odur, budur. Men aytam, ya, bu mevlüt olmasaydı, o, seniñ aytqanıñ kibi, çoq şeyni bilmegen, adetçi olğan qarbabalarımız, qartaanlarımız olmasaydı, Sen de bugün o qadar aqıllı bir oca olıp mında turmaz ediñ, degen bir mesele bar. Onıñ içün bunı da iç bir vaqıt unatmamaq kerek. Endi, ağalarım, tatalarım, çoq vaqıtınızı aldım qaliba. Endi sozuldı qısqa bir şekilde Susela meselesinde aytayıq. Susela aslında, bilesiñiz, o da bir duadır. Bu mevta ekinci suv ne yapılğandan soñ, Alıp da ne yapamız? Yanında oqula su sele. Ne içün oqula? Bu bir dua olğanı. Endi yuvuldı ya, endi oqumağa mümkün. O oqula anda. Bir dua niyetinen oqula. Kim yazğanı, tabii ki, belli degil, amma bizim adet boyunca o oqula sözlerine baqğanız vaqıt hem Türkiyede, hem bizde olğanını tüşünmek mümkün, çünki ilâhiler şeklinde, Türkiyede o şekilde oqunmay. Amma işte o oqula dua niyetinen. İçinde, bilesiñiz, hem Mevta içün hem yuvğanlar içün bir teşekkür bar, çünki yuvalar onı anda ayttılar, hem de anda namazğa qoşulğanlar içün bu güzel bir duvadır. A, ne içün biz bunı yapamız? A, bir mesele bar, mına mevlitten alâqlı men sizge aytayım. Bazı köylerde mevlit başta oqula, bazı köylerde soñ oqula. Amma eski vaqıtlarda Eski vaqıtları tüşüñiz. Adamlar toplana, duvağa. Toplanğanına vaqıt, uzaqtan kelgenler bar, at arabası, ne vaqıt kelecegi yoq. Adamlar bekleyler, ya kelirler, ğadır-ğudur dünya meselesini laf eterler, ya da bir zikir yaparlar. Çünki eñ balaban zikir, lâ ilâhe illâllah dep keçe. Ya da mına bu, men açıqça aytayım, baramız cenazege, susilâ oquna, bazıları ne yapalar, ya, barıp da cenazege barğanız vaqıt, adam öldi, Anday azbarda turıp külmege, külümsemege, dünya meselesini laf etmege, sigaret çekmegemi yahşı, yoqsa Susilâni diñlemege ya da oqumağamı yahşı? Baqamız ki, bidat deymiz, mına teravihı qılamız, Hazreti Ömer bilesiñiz onı ne yaptı, bir imamnıñ arqasında topladı. Ola keldi, dediler ki, bu bidattır, o nasıl cevap berdi? O, bidatül hasene dedi, bu güzel bidattır dep ayttı sahabelerge. Aynı şekilde bizde bugün bu tekran yañlış şekilde ne yapıla, añlaşıla. Onıñ içün, yani, mına mında ocalar bar, Quran, mesela, Quran, Quran-ı Kerimde İdğam maal ğunne bar, ihfa bar, ne bileyim, izhar bar. O pravilalar bar edimi Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem vaqtında? Yoq edi. Alıp onıñ harekeler, mına siziñ içün yapıldı anday harekeler, fethadır, kesadır, onlar bar edimi? Yoq edi, amma Quran bu asıl dinnen bağlı, Allahnen bağlı, Allahıñ sözüdir. Onıñ içün bazı mesele bu uzun añlatılması kerek te, qısqa bir şekilde öyle añlatayıq. Şimdi üçüdir, yedisidir degen bir sual da keldi de, soraysıñız. Üçü, yedisi meselesi, a, başqa bir şeyni unutım, bu nasıl yapması kerek, onı üçünden, yedisiden soñra aytarım. Üçü, yedisi degen şey, baqıñız, eski vaqıtlerde telefon yoq. Anam başlayıq. Svet yoq. Ondan da başlayıq. Onıñ içün dualarnı biz ne vaqıt yaqamız? Küneş batmadan evel. Çünki batsa, ondan soñ qaranlıq. Amma asıl aytayım, Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemniñ bunıñ yanında Hazreti Fatıma, Hazreti Fatıma ne yaptı? Peyğamberniñ qızı dedi ki, meni gece vaqtında kömüñiz. Apay o qadar, yani körünmesine, mına añlatıldı ya, meni gece vaqtında, gece vaqtında kömdiler. Yani sıqıntı yoq din boyunca. Amma bizde, deyim ki, kelecekler adamlar şimdi aqşam ne aşatacaq, ne içirecek, svet yoq, bir şey yoq, qıyın vaqıtlarda. Onun içün küneş batmadan evel er şeyni yapmağa tırışa ediler. O bir. Ekincisi, endi bu neni, uçuv yedisi. Dinimiz boyunca Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemne ayta, Taziye degen şey üç kündür dep ayta. Ve alıp ta er kesni üçünci künü toplap aşatmağa daa qolay. Ve uzaqtan kelecek adamlar bilir ki, cenaze kelip olamaydı eski vaqıtlarda er keç. Çünki ögrenge qadar cenaze qılay ediler, bekletmey ediler. En azından üçüne bara edi, bileydi ne vaqıt baracağını. Ondan sonra yedisi deyler. Yedisi meselesinde tabi ki, baqan vaqıt qaydan çıqtı, ne oldı, onı araştırmaq kerek. Ama dinimiz boyunca yedinen alâqalı bir talay meseleler bar.

Kerçamanı on beşi yapalar, başqaları yapmaylar. Bazıları otuz yedi yapa, bazıları qırq yapa. Qırqını yapsa, otuz yedisini yapmay, otuz yedisini yapsa, qırqını yapmay. Bazıları yüz yapa, bazısı yüz yapmay. Degen mesele özüñiz bilesiñiz. Yani opredelenyı data degen şey, va pervых, o taraftan da yañlış. Yani o bir şeyni qabaatlamaq istegen vaqıt doğru bir şekilde qabaatlamaq kerek. O tarafı da bar. Bunı anda qırqı deyler. Qırqı, kene de men aytam, ya er hangi bir şeyge bağlanmağa kerekmey. Amma. Baqañız vaqıt, mına, bala doğdu, qırqını, biz ne içün qırqını yapamız? Birinci sebep, çünki apaylarda, bilesiñiz, endi mında çoq şey añlatıldı, qırq kün boyunca bir period bar. Onıñ içün onıñ yanına kimse barmasın, oña ne olmasın, zorluq olmasın degen şey, mesele bar. Bunıñ yanında din boyunca baqamız, ne? Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellemge Qurani Kerim qaç yaşında berildi? Qırq yaşında. Hazreti Ademniñ boyu qaç metre edi? Hazreti Musa qaç yıl çuhudları nede alıp barğan o? Sahrada. Hazreti Musa qaç kün Allahnen körüşti? Men bilmeyim, uzun suşunuz. Yani men endi, endi daha ne aytayım? Men başqa bir

Sorq raz. Onlarda qırq demek endi bayağı bir vaqıt keçti, çoq demek, qırq onlarda o şekilde ve o adet bizge keçti, yani bütün adetler o taraftan keçe, yani kerçekten adet deymiz de, din boyunca arapların çoq adetleri bugüne bugün biz de aynı şekilde yapamız. Mesela örtü bar edi, İslamdan evel bar edi, hac bar edi, özlerine köre namaz qıla ediler bile neler andaki müşrikler. Tabii o kimden qaldı? Hazreti İbraimden qaldı. Da, Hanefi deymiz, a, onlarğa o şekilde qaldı. Lâkin bizim de işte adetlerimiz episi yahşı demege çare yoq, amma episi yaman demege de çare yoq. Yani ki, çoğusu aqılğa nege ve mantıqqa turgen şeyleri biz kütmek kerekmiz. O bir. Endi ekinci mesele. Sualler çoq olğanı içün baş qarışa. Endi bu nasıl yatacaq degen şey. Nasıl yatacaq meselesine baqamız vaqıt, eger fıkıh boyunca cevap berem, normalde adam gece yatqanı kibi, mezarlıqta yatqanı kibi yatması kerek. Evde yatqanıñ vaqıt, sanki mezarlıqta yatasıñız, o şekilde yatmaq kereksiñiz. Yani krovatımız öyle turmaq kerek ki, bizim sağ tarafımız, mında sağ tarafı bu ola ya, ne yapacaq? Mına bunıñ yatqanı kibi qıblağa baqacaq. Añladınızmı? Evde böyle olmasa kerek. Öyle edi, evde adam yatsa, iç bir sıqıntı olmaycaq. Adam öldümi, aynı şekilde yatqızdırılır, ayaqları-mayaqları falan filan, amma tiyilmez. Eger adam farqlı şekilde yatsa ve odada bir yer olmasa, o zaman ne yapamız bunı? Ayaqlarını qıblağa çeviremiz, başını tekrar köteremiz. Daa ziyade bizde Qırımda böyle yapıla. Qaç vaqıttan berli. Amma bu da doğru bir şekilde. O da o şekilde mümkün. Hususan yuvulğanı vaqıt, mına aytalar ya sizge, hazır bir şekilde qoyalar, hususan yuvulğanı vaqıt ayaqları qıblağa qoyulıp o şekilde yuvula. Añlaşıldı? Men bir keresinde bir köyge bardım, bir tanışım keçindi, keldim, baqsam, onlar başınen qoyalar qıblağa. Baqtım, qıbla bu taraf, başınen qoyalar. Endi aytmayım köyüniñ nesini. Men keldim, aldım, avuştırdım onı. Avuştırdım, bilmeyim ne kim yapa. Ondan sonra kettim. Qaytsam, kene tura aynı şekilde. Alla, alla dedim, olmaz öyle dedim, baqsam kimse de yoq, çağırdım balaları, aylandırıñız dedim. Aylandırdım. Ondan sonra baqsam birisi, voo, bir apay, bir qıçıra, bir qıçıra. Qorqtım tap. Bardım yanına, deyim, kim dey bunı ne yapa dey, aylandıra dey. Men, men deyim, sen kimsin dey. Men deyim, işte, müftiyatta çalışam, deyim. Dedim, nasıl, ne olacaq? Olmaz öyle, deyim. Nasıl olmaz, ya, dinimiz boyunca böyle olması kerek. Zornen, zornen o şekilde ne yaptıq, añlattıq, yani. Onıñ içün bazı, bazı şeylerni añlatmaq kerek.